Jesu akangotaura soko kuti Lazarus simuka. Yes. Lazarus akaonekwa achimuka. Hallelujah. Yes. Sandida kutenda kuti munhu nemunhu tiri muno ngatisimudzirike anoti ngatitsungirirei zvinonzi kwaise hova dzinodokwarira kudziva remvura naizvozvowo mweya wangu ngaudokwarire kune imi mwari haleluya saka mudzimai weladis of excellence ukatsvaga mwari ndimwari anonyaradza vanhu vake musituation yako yari kuchema maybe kwemakore asi mwari anonyaradza vanhu vake usinako chaunacho uri kumba kuti pamwe hauna kana mubhedha unorara pasi uchiwaridza ako bonde ameti munoti chii usina mubhedha uchiriwaridza pasi uchirara pasi kudai pamwe wakurara pamwe hauna kana pilo rekuti utsamhire unotsamhira ruoko kudai asi mwari havakusiye wakadaro kana uchitsvaga mwari aleluya yeah. senyaya yalazarasi inondisimudzira zvikuru kuti vanhu vasisina tarisiro vanhu vasisina hope vanhu vakutopeta vatoneta nekuchema vachiza kuti hakusina kana chinonzi lazarasi asi jesu akadzosa vakafa akararama zve zvakare haleluya Thank you Jesus. Mwari ndimwari wakanaka. Handi handisi kutaura hangu akawanda chakutaura wangu mbichana ndikoti gagaga kunzi pandakauza ndikuparidza ndakati ah, chandapiwa naishe handirambi ndinogamushira saka ndosara ndiri pano ndati handingarambi basa ramwari yes saka ndinoti inini mudzimai weladies of excellence mwari asika munhu hanzi munhu anofa akaenda akarova asi semudzimai weexcellence unofanira kusiya muhoyo zvavo senyoka aleluya kuti kana wazofa rimwe rezuva usisiko aleluya tinozo tinozokurangarira nemabasa awaita seladies of excellence bcause chatakaona muno makarongeka haleluya muno madzimai mwari ari muno shuwa ari kuita zvinhu tikanzopana pamwe aipupura mama ndikati mwe musi pakanzi paitwa matestimonies panapo rinovira rikabuda mama achipupura bcause ndakaona zvakawanda mamwe madzimai anotaura nandakanyararisa zvangu ndichibva kumba kwechidraivha ndichiuya kunoku zvinzi ah, ha testimonial izvozvi zvindava kushanda handiregi kuuya mudarika muchinditora because mwari kwamakatidhonzera kuladies uku ka izvi tava kushanda ndichizwa zvangu sakura kuti mwari ari kuita zvinhu muladies muno aleluya kunyange ini pandakapinda muno hazvo ah, ndacho zvakarongeka kana pandakamira panapa vazvibhanang'ana pano zvazvirova soko aleluya mwari wokudenga ndi mwari wakanaka saka nhasi ndinoda kungokurudzirawo umwe wekuti semudzimai weladies of excellence sekutaura kwandaita kuti kana wafa ngatizokurangarirawo nemabasa akanaka awaita uchirarama sekurangarira kwatinoita pana, pana ruth chapter, chapter 3 ruth tino munhu akaenda asi hisiri yake tichinayo nekuti aizikanwa kuti munhu aitsungira pane zvakwamwari aleluya hanzi anonzi naomi uh, eh, ndiye anga ari mathan law waruth naomi akudzokera kunyika yake kwanga kuti ndakudzokera chisarai asi ruth wakati handikusiyi nokuti aiziva mwari wanaomi akati mwari wenyu achava mwari wangu ndicharamba ndakatsungirira paneyo zvinoonekwa uh, naomi akuenda naruthi kunyika kwavakaenda asi ruth akaramba zvinhu zvichinetsa situation ichinetsa vachitambura vachitambura zvinhu zvichitamburira hanzi ainhonga chikafu zvaisarira muminda yaitwa ndoro ndichiona ruth akasvika pane mwe mwari amurangarira asvika pane paimba yaboas aleluya ndobva azoroorwa naboas ndiye pakazobarwa pachinzi pazobarwa jese uchibva kuna na jese zvichiinda kusvika kuna na david sa tinoti ruth akaramba achitsungirira nhasi tiri kumurangara nemabasa ake ekutsungirira sa tinoti seizvozvo mudzimai weladies of excellence siya muhwezvawo kuti unozozivawo kuti tichazokurira kuti ah mai ava vakashaya vakafa asi vanga vari mai vane rudo haleluya asi vanga vari mai vaizikana nekutendeka asi vanga vari a prayerful woman usazozikana kuti ah, mai avai vaiuya kuchechi asi avaibhaiza haleluya tobvapo tine madzimai akaita sana hana pafirst samuel chapter 1 haleluya Hana ano munhu anga akatsungirira watinorangarira nhasi nekutsungirira futi zvinzi aitaurwa nevanhu achisekwa achishoropodzwa kunzi kunzi haana mwana asi haana kuzvitarisa zvozi aziva kuti mhinduro yangu inobva kuna jesu chete chete anonzi akaenda akandonamata kwapera asina mwana akaenda akandonamata muchechi Mapirisa nguva iyoyo ndiwo aizikanwa nekunamata nguva yakareba, asi musi uyu unonzi Hana akaenda akandonamata kwenguva yakareba kusvika muprista akuti ah wakadhakwa newaini iwe asi Hana aiziva kuti kunamata kwandiri kuita uyu Mwari handisini ndakadaro. Zvinozoonekwa kuti Hana akazo Puwa zvibereko. Apa nyaya ndiri kuda kukurudzira ndeyekuti ramba wakatsungira pane zvekwamwari. Ziva kunobva situation yako. Ndosaka yanzi nhasi Jesu chete chete. Haleluya. Because Jesu ndiye chete anogona ku, ku, kunyaradza. Amen. Kune vanhu vauya nhasi vaya vachizogogodza. Bhaibheri panotaura kuti gogodzai muchazarurirwa. Tsvagai muchawana. Saka nhasi wauya mumba yaMwari kuti uchizogogodza kuna Mwari. Anokuzarurira, uchabuda munhu akuzarurira. Haleluya! Yes. Chaanoda chete kuti tsungirira paari. Yeah. Haleluya! Tichirelata futizve tine mudzimai ainzi haana kutaurwa zita rake pana Matthew 15 vhesi kubva pa 21 kusvika pa 28 pane mudzimai the Canaanite akanzi the Canaanite woman aizikanwa nyaya yatinoiziva aizikanwa nekubuda ropa kwemakore 12 years achitaura Mudzimai uyu anonzi situation yakaoma iyoyo yekuti mudzimai unenge une eh, situation yakaita seiyoyo sakura kuti hapana munhu anoda kugara newe asi mudzimai anonzi anga ane pfuma yaanga anayo asi pfuma yakasvika pakupera achizama kutsvaka help kumadoctors kupi nekupi kusvika mari yapera aleluya asisinawo tarisiro angova munhu akungorarama asina tarisiro akungogara asi zvino dzakazonzwa kuti kuna jesu Jesu chete chete. Haleluya. Aenda kuna Jesu aingoshuvira kuti abate mupendero wenguo we yajesu zvadaro izvo akasvika hanzi achiti jesu jesu jesu mm. madisciples vakari padhuze najesu vakati jesu madiko kuti uyu ngaadzokere kumba mudzoseri ngaadzokere kumba zvataurwa nevanhu vanga vari padhuze najesu asi mudzimai haana kuzviteerera izvozvo akaramba akatsungirira haleluya akaramba akatsungirira nokuti anga ane chinangwa nokuti jesu ukamunamata une misheni haakusiyi wakadaro haleluya aka jesu akazo mudzimai akazowana akabata mupendero wenguva yajesu oh, zvikanzi najesu ah, pane andibata zvikanzi nemadisciples zvikanzi ah, pano takawanda ishe wangu oh, fose matipamba nakubata vanhu vakawanda vakubatai zvikanzi aiwa pane andibata kureva kuti uyu wakafananidzwa nemunamato unoitwa nemudzimai Munamato unobata mwoyo waIshe. Vakawanda vanonamata. Asi iwo munamato wako nekuti wakatsungira uri kurevesa. Haleluya. Zvinosvika kuna Ishe. Haleluya. Kuti mwana wechikoro anoenda kuchikoro akafodya iri pamuromo. Munoda Ishe, munoda nyasha dzaMwari munyika ino. Haleluya. Munyika yekuti makatenderwa kunzi murume nemurume vanoroorana. Haleluya. Iwe waita zvekutamba naIshe. Haleluya. Saka Jesu chete chete ndiye anokwanisa kuti ropafa anokwanisa kutichengeta mune nyika yeka yakaoma kudai ndinokukurudzira mudzimai weladies of excellence kuti ramba wakatsungirira ramba wakatsungirira pakunamata usava usiku hwekutambisa usava usiku hwekuti unonga uya wogara muno uchinzwa kunakidzwa nemakurira kwemagitare asingazvishandure Ngazvishandure kurarama kwako, ngazvishandure maitiro ako, kuti kana wazofa nerimwe rezuva tichazokurangarirawo. Usaita mudzimai wokuzoti kana wafa unozorelatwa uchinzi ah, ichi mwana chakafanana natete vainyima, ichi mwana chakafanana natete vaida chipfambi izovawo munhu anozorangarirwa achinzi uyu akafanana natete vainamata vaizikana nokunamata maprefi women vatinoverenga vakasiya muhwezva watinofamba nawo nhasi tichivarangara ivo vakaenda kudaro amen, amen.